Itanakũmenyithia ũrĩa ndeto heni ĩkĩ ĩkoretwo ĩkĩrakarĩtie Akenya na ũrĩa ĩragĩ trend, niĩ no ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na ndũkariganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinya kengele nĩguo ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkĩra marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. O rĩrĩ bũrũri kwĩna ihooru na maithori thutha wa andũ ikũmi na erĩ gũkorwo magĩkua mũthenya wa ira kũhĩtũkĩra mũtino mũru wa barabara arĩa nĩ atumia ikũmi o ũndũ ũmwe na ciana igĩrĩ rĩrĩa maraumaga kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru magĩcoka gũkũ Nairobi kwa mũrata ũmwe wao kũrĩa maragĩthiĩte kũgeithia aciari nĩo aingĩ metaga parental blessing harĩa ngari yao mũthemba wa Nissan ĩrĩa maragĩkomborete ĩmatware igongona-inĩ rĩu. ĩragĩkorirwo ĩkĩgũthana kĩongo gwa kĩongo magĩcoka Nairobi na ngari mũthemba wa pick up ĩrĩa nĩ ya ngari ya gũkua mĩraa ndaraca-inĩ ĩno ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩkĩũraga andũ ikũmi na erĩ, ikũmi marĩ atumia na erĩ marĩ ciana. Ndaraca ĩno ĩrĩa ĩkĩrĩ mwena wa Nithi nĩyo ĩkoretwo ĩkĩũraga Akenya kuona atĩ o mũthenya kana gũgĩtuka no nginya gũkorwo kwĩna ajali njũru ya barabara.

nĩguo ĩtige gũkorwo ĩkĩũraga Akenya aingĩ. Ĩno nĩyo mĩario ya president ĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩ trend kahinda gaka. Mĩario ĩyo arĩtie mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na itatũ ĩndĩ ndakĩrĩ akĩhingia. Nĩ ngũkorwo ngĩmĩ quote, akorirwo akiuga ũũ, Nithi bridge will stop taking the lives of the people here in Meru and Tharaka Nithi.

Kuona no Akenya marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkuĩra thĩinĩ wa ndaraca ĩno ya Nithi. Ũũ nĩkuo Akenya marakiuga niĩ nĩ ngũkorwo ngĩquote andũ maigana ũna arĩ ta ũyũ ũrĩkĩtie gũkorwo akĩruta woni wake na agagĩkorwo akiuga ũũ, Nithi Bridge a classic example of government neglecting her people.

na ũngĩ agĩkorwo agĩikia mũhũa wake na matũkũya maritũ mũno makĩria agĩkorwo agĩta Mother W Mwangi akauga the day of a young mother does things to me I cannot describe emotionally yesterday 11 of them perished in the Nithi bridge accident together I can only imagine the pain their kids are in may their beautiful soul of those ladies transist effortlessly

nĩ atumia aya na airĩtu arĩa magĩkorirwo magĩkua thĩinĩ wa mũtino wa Nithi. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa mohoro, niĩ no ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na wĩtĩkĩre gũkorwo ũkĩhoera famĩlĩ ĩno ya arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao mũtino-inĩ ũrĩa wa Nithi. Ngai aragĩkorwo akĩhe famĩlĩ ĩyo na ciana ciao ũmĩrĩru kahinda gaka maragĩkorwo makĩgerera kahinda karitũ.